Geçen gün ýolda gidip barýarkam aklyma bir sorag geldi we bu soraga jogap tapmak üçin internet ulgamyndan we kitaphanalardan köp gözleg etdim. Bu soragyň jogaby näme? Bu soraga näl jogap tap bolar diýdim. We aklymdaky ulaldygymyzça wagt näme üçin çalt geçýär diýen bu soraga soňunda jogap tapdym. We tapan bu jogabymy sizler bilen hem paýlaşmak isledim. Taýyn bolsaňyz wideony başlalyň. Çaga wagtymyz hemme zat gaty üýtgeşikdi. Tomus dynç alyş günlerindäki oýun oýnap geçen günlerimiz gaty haýal etjädi. Şeýle dälmi? Ulalanymyzdan soňra bolsa hemme zat tersine boldy. Deň-duşlarymyz bilen geçiren oturyşyklarymyz we durmuşymyzdaky hemme zat gaty çalt, göz ýumup açýançaň geçýär. Hiç zadyň lezzedini alyp geçip bolanok. Çaga wagtlarymyz, garyndaşlarymyz bizi görenlerinde, A, tüweleme, eýýäm ullukanja bolupsyň-a diýerler. Indi bolsa, biz çagalara o sözleri aýtýarys. Hany indi bolsa geçeliň asyl temamyza. Beýnimiz wagty bir nokada çenli ýaşan wagtymyzyň üsti bilen hasaplaýar. Mysal üçin, iki ýaşly çaga üçin bir ýyl ömrüniň ýarsyna deň gelýändir. Ýöne ýaşymyz gitdikçe her bir ýyl durmuşymyzyň ýüz göteriminde has kiçi bir bölege eýleýändir. Bu ýagdaý on ýaşyndaky ýagdaýymyz üçin bir ýyl durmuşymyzyň onda bir bölegine gabat gelýän bolsa, şol bir wagt siz ýigrimi ýaşyňyza geleniňizde durmuşyňyzyň bäş göterimine deňdir. Bu tarapdan seredenimizde on we ýigrimi ýaşlar arasynda on ýyl wagt bäş bilen on ýaş arasynda geçen bäş ýyllyk wagt ýaly çalt ýaly gelýär. We bu ýagdaý ýaşymyz ulaldygyça has hem täsinleşip, akyla sygmajak derejä ýetýär. Şeýle welin, kyrk bilen segsen ýaş aralygyndaky kyrk ýyllyk wagt ynsana bäş ýyllyk bir gysga geçen wagt ýaly gelip bilýär. Bolýanda, beýnimiz näme üçin wagty wyždansyz ýagdaýda ölçeýär? Bu diňe logarifmiki ölçegden ybarat däldir, çünki bedenimiziňem bir sagady bardyr, biologik sagady. We bu sagadyň tizligi biz garradygymyzça peselýär. Meselem, metabolizmamyz haýallaýar. We bu ýürek urşumyzy we dem alyşlarymyzy haýallatýar. Ýürek uruş sesini we demimizi bir sagadyň tik-taklary höküminde görsek, ýaşymyz gitdikçe, bir minuda sygdyran tik-taklaryň sany garranymyzdaka garanyňda bir meňzeşip bolmandygyny aýdyp bileris. Bu täsir şol bir wagtyň özünde az hem bolsa, zamanyň biz bir zatlar üçin synanyşyk edýärkäk, haýal dowam edýän ýaly duýulmasyny düşündirip biler. Edil şonuň ýaly-da, gorkuly zatlary başdan geçirijilerde ýokarlanan adrenalin derejesiniň ýürek urmasyny we dem alşyny çaltlandyranda wagtyň has haýal geçýändigini aýdýarlar. Bu ynsanlar ölüme ýakynlaşanda bütin durmuşynyň bir film ýaly bolup gözleriniň öňünden geçýändigini düşündirýärler. Başga bir tarapdan zaman duýgymyzda uly rol oýnaýan başga bir ýagdaý-da bar. Bu-da biz öwrenişen zadymyzyň daşynda gözlegler edýärkäk beýnimizde bölünip çykýan dopamin gormony. Ýaşlyk ýyllarynda başdan geçirenlerimiziň köpüsi biziň öwrenişen zatlarymyz bilen bir baglanyşygy bolmaýan ýagdaýlardyr. Birazjyk hem yza gidenimizde, çaga wagtymyzda başdan geçirenlerimiziň köpüsi biziň ilkinji başdan geçiren ýagdaýlarymyzdyr. Şahsy barlaglar, şahsy başdan geçirmeler beýnimiziň has köp energiýa sarp etmesine sebäp bolýar. Bu sebäpden ýaş wagtymyz beýnimiz dünýäni düşünmäge synanyşýanlygy üçin has hereketli we has ünslidir. Ýöne belli bir nokatda işleriň nähili dowam etýändigini öwrendikden soňra beýnimiziň işjeňligi haýallär. we üns beriljek zatlar azalar. Bu ýagdaýda wagt has tiz geçmäge başlar, çünki esasy möhüm wakalaryň sanlary azalmaga başlar. Onda şeýle bolsa, bu wagtyň çalt geçmeginiň öňüni almak mümkinmi? Bilesigelijä we höwesli galmaga dowam etmegiňiz we şahsy başdangeçirmeleriň gözleginde bolsaňyz, Belki, zaman edil ýaşlygyňyzdaky ýaly haýal geçer. Belki bilesigelijilik we täze zatlary barlap görmek, ah, ýaşlyk ýyllarym diýen zadyň özüdir belki? Hemme zady soňky pursadyňdyr öýdüp ýaşamaklyk diýen bir sözi hökman bir ýerde eşidensiň. Ýöne belki-de munuň syry hemme zady ilkinji pursadyňdyr öýdüp ýaşamakda gizlenendir? Mähriban dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turan bolsa, laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma agza bolsaňyzda hoşal bolardym. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!